Iko makosa? Wangapi kwa mikono wanataka chakula?
Nkomanya kwebori na narigereiri goeta goeta goeta. Engoko narenge gokora emekutano buna ebada ase getaiga, lakini bono iga amatuko aya tindarora mekutano ege egokorwa na abanto b'amatiang'i. Tindarora.

Yudi eye ngochia komorera chibesa, abanto baragete nyamira, na eyio na bosongo, momaete chibesa buna chiria chiakora abanto. Egento gioka keratenerie omonto goakera omonto omorere chibesa chikura, na omonto gotwara koba omonto koba aba omonto bw'abanto, ne na omonto at least tomaete ng'a nare ang'e na abanto. Onye tori ang'e na abanto, naki egochia koba. Bono iga ntori sure, manya ng'a matiang'i tabwati kiamo kiaye, asoete Jubilee, Jubilee tari yaye, Jubilee tari yaye. Na UPA ekorekana tabwati interest nere bono. Bono Gusii ere open, onde bwensi nabo agochia kovaa aye, ntobwati DP naki, LDP gose ne DP eria ya Omingo Omoganda, kera omonto, bono na UDA sikuizi iba eroche ng'a nka bare. Mpaka ODM bono gwacha chimbarati, ngochokana agase ne Kenya engima, gakora chikampeni chia ODM ng'a ne deputy party leader. Akwere ng'a namatia ang'e. Eki negento gekorokia ng'a bono egusii yaigokire, yaigokire. Nakorete evidio ende ngobatebi ng'a nchera teiyo omonto ararue agende Eldoret gose agende ase buna chibuku chi chepsioni ime aria ase aigwake ekampeni ya UDA ya UPA gose ya Jubilee ai okorigwa nonye na agent ekobore lakini bono genda gusii.

Indi Alifa abo- Alifa Al- i- indi naki akorokwa omong'ina barongo, indi abange omokutano oye, torore agaikaranseti na abanto, akobagambia akobatebia ng'a bwata chikura, amagenderero nakorire naya naya naya. Lakini sairi noo ararikire omotienyi chikore chi kera ewiki gose kwansa ngwe igo abwate emekutano, naye mpaka abwate chibesa mono, lakini koba ang'e na abanto tari gento kiamana, aye ere ne- ere ore Nairobi rioka, Magencho ako aane mpaka gusii sabo nore korwa mega aii eh ere tari ng'a gose nkende ekenene mwakonyire motiang'i ekero ntorara campaign serious ang'e nere obwati matiang'i mpaka karuri iga aria inki ochi komokonya. Tindi gotogia monto onde bwensi ore ang'e na matiang'i mpaka twabwire chikura. Abaswahili batete ng'a mgema akisifiwa tembo huletea maji. Hatuwezi, ntoruchi koba okoboko mono ng'a tobwatogia igaa, tobwatogia ase ki? Egasi teiyo egasi teiyo twakorire mpaka ekero keria giachire ase matiang'i. Egasi teiyo, egasi teiyo mpaka twanyora ekerogo keria. Iga ase bono iga nokobaaka ko tokoroka ekegusii ng'a kobarusia amagoso kabisa korwana korwa, ekero mobe iga. Ekegera so far not so good, bono iga tori buya. Njera teiyo omonto agocha aria go campaign, Matiangi ne presidential candidate, buna nere king pin ya Gusii. Twamanya goika ase toroche mokutano kabisa o UDA, abanto baichire kabisa, ko mokumina waa, naende omaete perception na egento egekong'u. Chimpii. Oebe, nakong'u, omongwana buna onyamoka oyio natebetie abanto ng'a matiang'i, omongwana oyio nagete yes, tiga to deal nere, mwakane echiche, maya bono tairaneti ase abanto ba yes baye, twenty twenty seven onye kwagete yes korwa gusii, ndorochi ogotiga, ndorochi ogotiga, ekero abagusii barase tugoro yago, bacharusia momanyi. Nyamoko bono gwasoire, nyamoko omanyete nagopimete sana, ngateba tiga torakoganya, obuya bono gwasoire omotego ime, tori ogotiga. In fact ekero kere kia nyamoko omosubati tokoireo, ntaete abasubati be ensemo eria nyamoko atenerete ensemo eria nyamoko atenerete ekero keria ase atenerete. omosubati abanto koba empiora, tiga totware omompi omotang'ani korwa gusii ase ekerogo kia nyamoko. Abasubati etokeze bono, nto naende ntori kobaebereria, soka isiko bori chikura, tari na ase abanto gwanera, abagusii, abagaka, abang'ina na ebijana na abanto bagotegerera bakoigwe. Egere nyamoko abe egusuko, ng'a bono nere o- o- otari na chikampeni ogwaka ekerenyo. Matiang'i tobasa gotrust bang' viongozi ebarange naye. Okong'a omogeni, Hai! Abanto bana tokoegwa chibesa, abwo tokobaamini pi, tokobaamini. Omosike onya gosira John Nyagarama atobwanete agototebi ng'a okong'a omogeni, ekero akwoga, igo ta nchara are, igo nchara are, twakana echicha. Na riboko rimiaka yaye etano bono achiokora, saba. na oboibi bwa ase na ecounty ya Nyamira. Bono iga buna tokogamba ntobwati kende, magenderero taiyo. Kero kaye agachwa na World Bank, chibesa chia Nyamira county kai chigochia. Amaswali amakong'u, bono enchera eng' enchera ki eye tochi komenya? Enchera ki eye tochi komenya? Matiang'ira ase eteam bono, Abangwana abarange naye bonsi bagorire, abange bachiire. Mbare mokia obo abanto babwate bagwakera chikura. Bono oroche, omongwana oye aba Jubilee bori chiambe chia Jubilee, chigokampeinarigwa William Ruto. Inki oroche batarakorangerigwe disciplinary batebwe buna ki, inwe mwachiire kuringana mai mamincha ya ya yokogania kwa gwechama, bono inchuo aye, inchuo igaa akwe fine.

Tokomotiangia ekiama atari in charge. Alafu jubilee ekenyene nkebainte korusigwa gechenchigwe abanto nkwane baria baroo mbagwerete Raila Amolo Odinga. Ngokora ande evideo about that. Ngokora ande evideo about that. Mbagwerete Raila Amolo Odinga. Bono nki bache gokonya kende? Matiangi chenchie structure yonsi. Naye Mount Kenya baria baroo barusio ekiama ene ekia Gusii tiga torabagusii ime. Eeh, tiga tore abagusii ime, abagusii basoe ime, tonyore esekretari general omogusii erabe ekiama egekong'u. Kei! Inchere teiyo, tokoegwa epati totabwati. Nowei!